Li ser xelfê te akademî mehanî kerem kerem mamosta. Baş baş ji bo we tevan zor spas mamosta Mihemed û silav û rêz ji bo kak Doktor Pîrkan jî destpêkê da navê min Mervan ez navê min Mervan Hemî me ez ji Kesê Qamişlo me li Qamişlo bi dayik bûme ez ji hêla xwe yî xwendinê û karî ve ez kesekî min rojnamevanî xwendiye li Sûriyê û li Şamê û paşî min weke rojnamevan sêzdeh sala kar kiriye û paşî ez bûme mamosta li Zankoya Şamê li Fakulteta Ragihandinê beşê Îzaa û Telfîzyon. Paşê ez ji ber şerê li Sûriyê çêbû, ez neçar bûm, ez derbasî kursana Iraqê bûm û li wê dî jî mamostayî li Zankoya Polîteknîk li Dihokê kiriye li beşê ragihandinê û ragihandina dîgîtal û ji wê demê de ez koçber bûm û min ser riya koçberiyê ketin û ez ê di vê demê niha ez li Elmanya me û ez lêkolîninim li Zankoya Aachen di Di dema yanî di qonaxe de wî de me ji dîsertasyona doktora ez hazir dikim. Ez kesekî pispor im, yanî texesusê min Zimanasî û Peywendî ye, wek jê dibêjin Ilm el-Luga wal Îtîsal e. Dem gelek tişt hene min di jiyana xwe de kiriye, ez vê demê baş ser zimanê kurdî dixebitim. Min gelek Lêkolînê muhekem ji wan dibêjin peer review yanî ji wan dibêjin meqalat muhekemê li gotarên serastayê cîhanê ser zimanê kurdî bi zimanê îngilîzî û bi zimanê erebî min weşanine. Rastî ji min re zimanê kurdî wek nasameyekê ji ne got ji ber ez kesekî kurdim jî ev nayê ke biz kesekî em îro zimanê kurdî zimanekî bi hewcedî kesên Ku lê derkevin xwedî di hêla îtmolojî de zimanê kurdî gelek lawaz e û qels e û gelek kurd ê me ser vê meselê, ser vê mijarê kar nakin. Lê evna ji min re weke xaleke palkêş bû. Ji loma ez ser vê meselê ez kar dikim, dixebitim niha. Saeta te xweş Marata Ava. Xwedê kêmayî

Berdewam. Bi rastî daxwaza vê mijarê were xortnan deng kir ku bi rastî em zimanê kurdî em qelsîtir dibînin, em zarokê xwe fêrî zimên nakin vî welatî, bi rastî jî em giştî mixwestin ji vî tiştî de. Wanî bûye hêzek me re çîbû, heyecanek me re çîbû ku em vî tiştî lazime îhtimal bikin, em qasî twanin em derxin çêtir e. De mamoste Mîrvan, doktoran ya xidan Ez pirtêkê xweş im, ez niyem zemanekî tevin hevnas bikim, min dixwest ew were vê mijarê me zengîn bike, mijareke bi xweşik bike. Tiştekî porfîsyonal, tiştekî nîzamî, tiştekî ser û sisûn yanî. Bi wexta me va qelebiya jê kir, mamosta Mîrvan dilekî fereh, dilekî xweş me re got ez amade me ji vî tiştî bikim, min berê jî pir tişt wa kirine, ez pirtê xweş im. Taban zimanê kurdî zimanekî ferê û mamoste Mîrvan dilî xwe ji qasî ziman çi qas ferê ew jî dilî xwe ji me re ferê got me re alîkarî bike. Te zor spas Doktor Gurkan. Berçavan, Doktor Mîrvan zerfekî xwe yî tenê heye ji bo kamîre niqanê veke û zirûfekî taban min wî me deng kir û kî ew ne cihê zehmetî ye bes vê xetre bira min dî bê. Doktor Mîrvan pirsa yekeme.

Yan nav erebî tê bilêvkirin Merwan lê kurdî em dibêjin Mervan navekî gelek yanî balkêş e û nav xwe di rê xwe di rihêyê xwe de navekî kurdî ye ne navekî erebî ye. Yekem nav li welatên yanî deverên ereb a bi dema Emewîyan hate bikaranîn. Dema Ebdulmelik bin Merwan şeş sed û heştê û pênc a Paşî zayînê ta heft sed û pêncah. Rastî mesela yanî mijara em ke kurd em miletekî arî ne û zimanî kurdî zimanek arî ye. Li vê dê gelek xal hene ez dixwazim bidime xuyakirin ji bo ku kurd jî bizanibin weke kesekî ku ez zimannas ser zimanê kurdî gelek disekinim û dixebitim. Ez weke kes ez nabînim zimanê kurdî zimanekî Ariye sed û sedî. Em tev dizanin îro yanî îro kategoriyek heye dabişkirinek heye ji zimanê kurdî de ji hêla zimannasên ewropî ve ê ku beriya niha di du sed sê sal in salên borî de ku ser zimanê kurdî axivîne û kar kirine û yanî ew dibêjin zimanê kurdî weke zimanekî hindo-ewropî ye. Ev ne em bêjin grupa ya bereferaha Û girêdaya şaxên îranî yan jî arî. Ême bo kurda gelek yanî kurdê min hene nivîskarê min hene kesê min çalak û zana êgo ser vê meselê de kar dikin dibêjin dibê em gotina arî bi kar bênin baştir e ji gotina îranî. Ji bo kesekî weke min ez nabînim tu cudahî navbera gotina arî û îranî de heye lê gelo hinek ji aliyê Pênûsên reş ê ku ji aliyê Ereba û Farisa û Tirka ve têne nivîsandin ewna gotina Îranî timî tê texmînkirin û tê daxuyakirin weke gotina Faris. Em tev jî dizanin gotina Faris ewa ye weke got weke têgeha ku weke mustalehekî ya girêdayî bi miletê Faris ve tenê û deverek li nava Îranê heye di nava Tehranê de jê dibêjin di îqlîm Fars jênî hûr zade tişkî dîtine ên adînakê Faris ta ku zimanên pehlewî êk û kevin ji jê dibêjin de Farsiya navîn al Farisiye al Wusta ew jî yanî ew jî ji hêla pênûsên reş hatiye nivîsandin ji bo ku mafên Kurda were yê windakirin ê Zimanê kurdî me got girêdaya şaxê Arî û bi taybetî Bakurê Rojavayê devera Arî ya û gotina Îran dixwe gotina Îran xwe gotinek Pehlewî ya, di ferhenga Pehlewî de heye gotin ji di kîtayê, di kîte yanî di meqteyan mêbêjin Êr û an watayêna gitê welatî ariya. Fa gotin kevintira ji hebûna Faris a û Mînorûskî ji beriyan ha nivîsandî dibêje dibê dema ku Mîdîya miletin hatin koçberî çêbûn ew miletin hatin berê xwe dan Mîdîya û Mîdîya ji wan re gotin Persîd yanî ji wan re danê xuya kirin ev hed hedê wê zêdetir çênabî wûn derbasî navberê bim û navê ew gotin Persîd bû Pars û Pars Îda bû Faris. Lê tiştê ku îro gelek girîng e bizanibin, ez weke kes nabînim zimanê kurdî zimanekî yek kok e û ew kok arî ye. Çima? Gelek sedem hene, zimanê kurdî Ji bo ku wan bizanibin çînakek yanî tebeqeke dî yeke zimanî zimanî hê tê de kevintir ji zimanê arî. Yekem zimanê arî girêdayê zimanê Evîstayî vedigerê du hezar ta du hezar û çar sed sal berî zayînê. Wan bi tev jî dizanin yanî zimanê Evîstayî ê kevin Ew jî girêdayî proto-îranî jê dibêjin yan dibêjin êda îranîya yekemîn yanî îranîya sereta wek birayê me Soranî dibêjin. Ew îranîya sereta ew jî yanî girêdayî zimanek dî bû jê dibûn êda hinduya sereta. Ew her du zimanek bûn ji hev du juda bûn. Yanî bi tiştna yanî balkêş çêbûn ta ku ji hevdu cuda bûn. Proto-Îranîn yan Îraniya sereta yan Arya sereta bû zimanekî taybet û Hinduwa Hindî yan Hindû bû zimanekî sereta ê ku niha zimanê ku li Hindistanê tê pê axaftin zêtirî sê hezar ziman hene. Ez dibînim zimanê kurdî vedigerê zimanê xorî û zimanê me yê kurdî de îro gelek Gotin hene, gelek bêje hene îro em kar tîn, ew ew gotin girêdayîn zimanî xorî kevin û xorî vedigerîn sê hezar sal beriya mîladê. Ev eya beriya zayînê û îro em du hezar sal jî paşî zayînî pênc hezar sal ke. Va ku îro em bêjin pirtûkeke min heye ser vê meseleyê, ser mijara yanî çînake zimantir yan zimankî ya herî kevintîr zimaniya zimanî kurdî de vedigerê zimanî xorî. Wek nemûne em ê bibin Em îro bi kurdî gotina sal bi kar tênin, yanî bi wata sena